Şu gün birnäçe gaýyşlaryňyz boýunça Brýus Li barada gürrüň etýäs. Bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýyl Amerikada dogulýar, sebäbi kakasy şol döwür iş sapary bilen Amerikada bolýar. Gonkong operasyny eltýärler. Ýöne iş sapary gutarandan soň öz ýurduna Gonkonga dolanýarlar. Bäbejik gaşyňa Brýus Li adyndan daşary gyz adam dakýarlar. Gulakhalkajyk dakyp gyz diýip kabul etýärler. Sebäbi şundan öň bir ogullary ýogalandan soň şu ajal almaz ýaly diýip şeýle bir düşünje bar, birsellem çagany gyz hökmünde kabul etmeli diýip. Edil gyzyň eşigini geýdirip, daže üç aýlykka bir filme-de düşýär, gyzjagazyň obrazynda. Bizde-de bar-a edil on ýalam bolmasa, ogul islense ogulla diýip dakylýar ýene şon ýaly. Ýöne muň häsiýetine hiç hili täsir etmeýär. Kiçjikka örän bozgak oglanjyk bolan. Nähili bozgak, Ejesi kakasynyň buýran işini etýä ol, ýöne mekdepde o diýen okanok, bir ýerde bir uruş bolsa şulam bar şoň içinde. Artykmaç energiçny çagalar bolýar a, şolam biri şu. Soň kakasyny tans kuržogyna salýa, sebäbi energiýasyny bir sarp etmel-ä. Bulam gowy görýä geň göräýmeli. Edil tansda birinji bolşy ýaly, ýöne gapdalyndan bozgaklykda-da birinji, ikisinem deň alyp gitýä. Köçede uruşýar, bozgak bolýar. Ýöne köçede uruşanyň bilen ýa uruşgan bolanyň bilen sen ýeňiji diýip kabul edilenok-a. Ýeňilibem uruşyp bolýar. Şonda birnäçe gezek ýeňileninden soň söweş tilsimlerine ýazylýar. Kimiňkä ýazylýar diýseňiz dostlar, legendarnyý Ip Manyň okuwçysy bolýar. Şu film bardyr Ip Man diýilýän, şol adam hakykatdanam bolan, bolan wakanyň esasynda çykan örän üýtgeşik adam bolan. Bil adamam muny göw görýä, örän ökde okuwçy bolýa, bar bilýän zadyny öwretýä şuňa. Ýöne soň Gonkongdakur bandaň glawasy bolýa. Şulardan başgada bundan has güýçli kriminalny geçmişi bolan bir banda ba, şol döwür örän agramly, Gonkongda ana şoň ogly bilen uruşýa. Bny bilibem ejesi kakasy bilet alyp srazu Amerika ugratýalar. Sebäbi bil adamlar hiç zady bagyşlanok diýä, şolaň göwnüne degen ýagdaýyňda näçe gün ýaşajagyn belli däl diýä. Bulam gitmeli bolýa. Ýöne bul muňa örän gowy sapak bolýa, ana Amerika barandan soň düýbünden başgaça ýaşap başlaýa. Ýaňky öwrenen söweş tilsimleriniň üstünde özi işläp başlaýa, öz organizmini ekstremalny ýagdaýda ulanyp. Şeýle bir ury bine etipdir diýädä, tüwüň dänejigini zyňan ýagdaýyňda şo nahar iýilýän çöp bilen tutup ýetişýär ekeni. Ýa bolmasa iki barmakda ajymany etmek, öz barmagynda şo özüňi çekmek, şon ýaly ekstremalny ýagdaýda trenirowka etýä özi. Ana şundan soňam şkolasyny açýa. Örän köp şöwes bildirýä gatnap başlaýa muňa. Ýöne hytaý söweş tilsimlerini öwretýän adamlar düýbünden goldamaýa. Sebäbi bylaň söweş tilsimlerini öwretmegä däl syryny açmagam bolanok. A bu welin açyk ýagdaýda islän adamsyna Amerikada öwredip başlaýa. Soň şo taýda ýuwaşjadan seriallara düşüp başlaýa, filmlere düşüp başlaýa. Ýöne Amerikadaky düşen seriallary filmlerimiň karýerasyna üýtgeşik peýda getirmeýär. Hasam bir filme düşmek üçin örän agyr trenowka etýär, şeýdibem oňurgasyny agyrtýar, paçti bir ýyllap bolnisda bolýar. Ýöne şeýdende-de o filme saýlanmaýar. Ana şondan soň Gonkonga dolanyp gelýär. Ana şo taýda-da ýerli prodýuserler, režissýorlarla gürleşýär, men film döredesim gelýär, ýöne rugsat beriň, uruşganly sahnalaryny meň özüm goýjak diýip. Bularam rugsat berýärler. Ana şundan soň dostlar biziň görýän filmlerimizede şol filmler täsir etýär. Brýus Li gelip uruşgany sahnalary hakykata ýakyn görnüşde örän owadan çotky görnüşinde düşürip başlaýa. Uje birinji film görülip-eşidilmedik üstünlik gazanýa. Şol döwür aktýor näçe filme düşen bolsa hemmesem dünýäň ýüzünde örän populýarny bolýa. Ýöne şeýle bir zat barda aktýor işlän döwründe dynç alman işleýä. Ýöne irem ýogalýada. Otuz iki ýaşynda ýogalýar. Indi dostlar şuň näme sebäpden ýogalany barada gürrüň edesim gelýär. Üç sany wersiýasy bar. Üçüsinem aýtjak size. Birinjisi, organizm ekstremalnyý ýagdaýda ýadawlygyň astynda, beýni taýdan otçok berip, şoň esasynda ýogaldy diýilýär. Ikinjisi, ýaramaz serişdeleň astynda, ýaramaz keýpiň astynda, köp işlejek bolup, artykmaç işlejek bolup, peredozirowka bolup ýogaldy diýilýär. Men näme üçin belläp geçdim şuny? Şol döwür Brýuslini tanaýan adamlar şeýle gürrüň etýär, Örän şadyýan oglandan örän zloý, erbet adama öwrüldi. Iki sözem gürleşip bolanokdy diýýär. Sebäbi örän agressiwni, düýbünden başga hili adama öwrüldi diýilýär. Şuny ýaly ýagdaý nähili döreýär? Ýa-da adam örän köp işlände, bir transda gezip ýören ýagdaýynda bolýar. Ýa-da şon ýaly ýaramaz keýpiň astynda adam üýtgäp bilýär. Hany şo ýagdaýda bolýar. Men şoň üçin belläp geçdim şuny. Üçünji, soňky bir filmini düşüp ýörkä, bir söweş tilsiminiň soňuna çykyp bilmän, şony öz diýşi ýaly alyp bilmän şol gaýtalap ýör, şol gaýtalap ýör eken aktýor. Ana şonda-da bir gezek sýomçny plaşatkada massowkaň içinden bir adam gelip, Şuny şiýtseň dogry bolýa diýip şeýle bir udar berýä diýýä. Şonda aktýoryň kellesine urulanda çäbelenip özünden gitýämişin. Şul udar täsir etdi, şul udaryň astynda ýogaldy diýýänlerem bar. Sebäbi hytaý söweş tilsiminde şeýle bir urgular bar. Şony uran ýagdaýynda adam bir hepdedenem ýogalyp bilýär, bir aýdanam ýa bir ýyldan soňam ýogalyp bilýär diýilýär. Buny kim edip bilýär? Birinjis-ä şol söweş tilsimini milleti başga adamlara öwreden üçin ýörite etdiler diýýärler. Ikinjisem şo ýaşlykda ogluny urup giden bandasynyň eden işi diýýärler. Bolup biler dostlar, şu wersiýanam has öňe sürýärler. Şun ýalyrak dostlar şu sygdyryp bilenje zadymy aýtýanda size tiktogyň wagty az ýöne ýutubda bir giňişleýin aýdarmykam diýýän bir gün nesip bolsa. Ýöne şul adamyň durmuşyndan näme alyp bolýa birinji bilen duşman gazanmalydä başarsaň sebäbi duşmanyň üçin sen islendik gowy iş edäý islendik derejelere ýetäý sen näçe üstünlik gazandygyňça şonçada beter ýigrenç gazanýaň şol adamdan. Ikinjisem islendik edilýän iş, goý şol gowy bolaýsyn, gapdalyndan şu ýaramaz keýpe, ýaramaz serişdelere ýanaýan bolsa degenokmyka diýýän, ömrüňi kül edip. Diýilmän geçsin şol legenda, edilmän geçsin şol iş. Sebäbi kän adam şolar ýaly bolup gitdi, özüňizem diri şaýatsyňyz, birnäçe gowy aýdymçylar ýogalyp gitýär ýa şolar ýaly aktýorlar ýogalyp gitýär. Men Brýus la edil o tarapdan ýogaldy diýemok. Ýöne prosto. Şony ýatlap geçesim gelýädä men. Siz seredip ýaman gowy aktýord ýa gowy aýdymçy diýmek aňsat, ýöne özüňiz goýup görüň şoň ýerine. Şol adamlar uje kesel bolýa, sen şoňa ynam bildirýäňdä, sen legenda, sen iň gowy diýýäň, ýöne şol tamany ödejek bolup ýatman, turman şo zady etjek bolup ýaňy keýpe erbet zatlara ýüz urýalar, öz güýjünden artykmaç boljak bolup. Uje bilýä şol adamlar, abat ýeriniň galmadygyny, uzak ýaşamajagynam bilýäler. Köpçüligiň seni görýän adamlaň pikirini diňlemelmika diýýän, ýöne artykmaç öz janyň gurban edip bir zat dokazat etmek gerekkämika diýýän. Sen kim üçin etýäň, aslynda özüň üçin özüň kanagatlanyrmaly, uje başga biriniň pikiri bile ýaşasaň özüňden geçip menä ýalňyş pikir diýip kabul etýän dostlar siz näl pikir edýäňiz? Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun! Size bu gün bir müşderimiziň howlusynda gurnalan Arzuw ýoly göçme toý restoranyny obzor etmekçi. Arzuw ýoly restorany tarapyndan gurnalan besedkalarymyz, tapjanlarymyz hem-de näçe ýüz adamlyk palatkamyz häzirki zaman dizaýny aňrybaşy derejesinde bezelendir. Siz hem öz islän dizaýnyňyz boýunça bezedip bilersiňiz. Islegiňize görä menýunam saýlap bilersiňiz. Ähli gök önümler, miweler we şuňa meňzeş harytlar täzeligine kesilip goýulýar. Adamlary şatlandyrmak üçin aýdym-saz hem gurnadyk. Elleri süýji aşpezlerimiz we döwrebap tehnikaly aşhanamyz hem bardyr. Uly-uly gazanlarymyzda naharlar, mangalda ähli görnüşli şaşlyklar bişirildi. Şäherde iň tagamly mantylar bizde bişirilýär. Müşderimiziň islegi boýunça balygyň dürli görnüşlerini bişirdik. Müşderiniň islegine görä dürli görnüşli delikatesler hem taýýarlanyldy. Balyklary gowurdyk we mangalda bişirdik. Eli süýji aşpezlerimiziň, güler ýüzli ofisiantlarymyzyň işleýişleriniň ýokary derejededigini göz ýetirmek üçin Arzuw ýoly göçme toý restoranyň hyzmatlaryny ulanyp bilersiňiz. Göçme tamdyrda bişirilen ilinjek somsalar myhmanlaryň göwünlerine ýarady. Ýokary derejede bezeg işleri hem geçirilendir. Eger siz aladasyz, kösençsiz, öýüňizden çykman toý etmegi arzuw edýäňizmi? Onda Arzuw ýoly göçme restoran siziň hyzmatyňyzda.